Traditional midwives yɛ nimsɛ bi wɔ hɔ na wɔn gye awoɔ kora ɔbɔɔde ahabaa so yɛ nim eti sɛ ne deɛ ne yɛ no bi a wɔn yɛ hunu ba wei ɔsi maternity home wɔn de ne kɔ ɛn deɛ ama ne bail o ɛna ɛnura no wɔn asan mi alɔɔke no because ɛntorɔ ne nneɛma ɛkɔ so ano ɔde ne. Enti wohwɛ sɛdeɛ wokɔɔ hɔ no ne seesei ara no a, wɔayiyi nneɛma bebree wɔ hɔ ɔn? Mpakyɛw, Aane, wɔayiyi nneɛma bebree wɔ hɔ. Hwɛ, maame nni nkrataa, maame nni tumi, wɔnkɔɔ nursing training, wɔnyɛɛ midwife da, nso so wɔagye tom sɛ wɔyɛ midwife. Wode nsuo si nkurɔfoɔ so, ɛno nti wɔso w'aseteɛ a menhunu pam. Yɛhwɛ nsɛm kakra wɔ social media no so na ahemfie fam so a, ɛbɛtɔ dwa sɛ ababaawa bi abusua wakɔtɔn ne ba de ama woman bi a wɔse ɔyɛ midwife na saa woman no na ɛgyee ababaawa no awoɔ, wɔwieeɛ no na kyerɛ sɛ watɔn ne ba no de no ama obi, ababaawa no sɛ ɔmaa no sika thirty thousand Ghana cedis. Na ɛno no wɔhwɛ neɛ ɛkɔ na afei deɛ ɛnkɔ yie ɛno nti no wabaa sɛ wɔba abɛgye ne ba me ne wo kasa yi ɛneɛ Ghana yɛ mpanyinfoɔ a wɔn da ɛyɛ nneɛma bi ano yɛapɔmuden ano a wɔn hwehwɛ mu obi wɔ hɔ nom a wɔpɛ sɛ wɔbie hospital wɔn hwɛ facilities a nipa no kuta nimdeɛ a wɔwɔ ɛne afei nso nneɛma a wɔbɛtumi ayɛ deɛ ɛyɛ acceptable wɔ mu ne deɛ ɛnyɛ acceptable wɔ mu a kyerɛ sɛ wɔn hwɛ ne nyinaa bi mu wɔ Ghana ha ato ahyɛ maame no so abɔ wura ne fie akɔ akɔyɛ investigation wɔ asɛm yi ho. Na abusua a deɛ ɛfiri akyire reba no na ɛdɔɔso. Baako koraa a ɛsan bɛtɔ dwa ne sɛ, saa maame yi house girl nyina da nso gye awoɔ no bi. Nneɛma bi a wɔkɔeɛ a wɔkɔhuiɛ wɔ fie hɔ no kyerɛ sɛ wɔayi nneɛma no bebree afiri hɔ nanso no ɛyɛ gropes ne afei nso no ɛyɛ operation tools bebree no ara wɔ hɔnom a ɛkyerɛ Ɛsɛ yɛ ampa, maame no redi saa dwuma bi wɔ hɔ. Na me ne wo ka sɛ yɛmaa no bail diiɛ nanso no yɛasan nso akye maame no atom. Yɛnkɔ na yɛnkɔtie case no mu nsɛm no bi. Y'asɛm a yɛdiiɛ ɛfa Precious a wɔkɔwoeɛ wɔ maternity home a ɛnni din wɔ Kasoa na asɛm no yɛdii akyire ma ɛkɔ kɔduu Nefra. Nefra no yɛ Asoɛeɛ a wɔhwɛ sɛ wobue clinic bi, wobue wei a wɔbɛma wo license na ɛhyɛ asoɛeɛ a ɛhwɛ yɛn apɔmuden ho nsɛm no ase. Ministry of health director no yɛfrɛ no Doctor Agyemang Badu na wɔn public relations officer yɛ maame Christabel. Ɛyeram ɛyɛ nohoho ɔno na ɔda ano a ɛmi sɛ asɛm no ɔmo adi akyire na videos no ɛnora ɛno ɔmo kɔ yɛ operations ɛwɔ hɔ no mepakyɛw MCR ayɛ ready a monfa nto so ɔmo a yɛyɛ show a na ɔmo sɛ ɛyɛ aboa ɛna ɛyɛ ɛyɛ ɛnyɛ nokorɛ ɛyɛ settings na na mo nyinaa mo ahu bi sɛ obi ani adagye ɔbɛyɛ settings. Wɔ ha, yɛkora adwuma no a yɛyɛ no. Ɛtɔ da bi a nsɛm no bi nka yie anaa ɛyɛ adwuma a ka yɛnnye nni sɛdeɛ. But then, um, it's also.

Nkɔmɔ get results na me me werɛ aho difoɔ wokɔ comment section hɔ a na kyerɛ sɛ Ghanafoɔ no a da bi a meka sɛ ebi mo adwene te sɛ dwie ba shoe talking no ebi ho ae ɛhɔ ɛfɛ ɛhɔ ɛfɛ kyɛn ɛɛ chip compound sɛ wowɔ ɛwɔ akura ase ɛnyɛ ɛhɔ ɛfɛ ana ɛhɔ tan adwuma a maame ne yɛ no wɔwɔ krataa adwuma no maame no was operating illegally ɔyɛ adwuma a ɛnam wɔman no mmara kwaa so yɛnim sɛ yɛ wɔyɛ maame ne yɛ nananom bi wɔ hɔ a na wɔn gye awoɔ traditional midwives yɛnim sɛ bi wɔ hɔ na wɔn gye awoɔ kora ɔbɔɔde ahabaa so yɛnim eti sɛ ne deɛ ne yɛn no bi a wɔn yɛ hunu bawei ɔsi maternity Hom Hɛfrɛfoɔ nso wɔn nkrataa mu no biribiara ni wɔ ɛkyɛ sɛ wɔaregister. Deɛ ɛtɔ so mmienu wɔwɔ tumi so ɔyɛ saa adwuma no a ɔreyɛ no Ghanafoɔ bi yɛgye me ara kyɛn ɛyi ɛmɔle a ya ho a yɛasan aka gyimii paa ɛɛ ɛɛ sɛ yɛboa no na ɔyɛ adwuma na mesi really adeɛ no a ɛkɔ so no yɛbɛ ɔmfa o oh, mama fa na yɛni abedi o adeɛ no a ɛkɔ so no ɛnyɛ ɔni bebɛs hmm. ɛna ɔyɛ adwuma eti ɔhɔfɛ na ɛhɔfɛ no ɛne deɛ ɛne deɛ yi yɛtɔ nkurɔfoɔ ma yɛtɔ nkurɔfoɔ ma yɛto nkurɔfoɔ ma ɛti mm. hɔfɛ no a yɛka ho asɛm no ahɔfɛ de kɔe ne fɛ no video no a yɛyɛ precious deɛ ɛsi soɔ no ɛno ne yɛka ho asɛm gyae ne frɛ gyae ne frɛ na meme frɛ no aha ebi a onim namba ɔhaw ne nna mu no ɛne yɛka ho asɛm wɔ lances a yɛne ne ni problem ɛne ɛsɛ ɔma na ama no lances ɛna ɔde yɛ no adwuma Enti ma obi nntena ase wɔ comment section hɔ mmɛka nkyerɛ yɛn sɛ ebia yɛ setting no yɛtete kɔ he? Wɔn nkaa sɛ yɛ setting, wɔn se ɛɛ maame no adeɛ a ɔyɛɛyɛ no ɛɛ sɛ aban boa no. Malady, Malady, nhyehyɛeɛ wɔ hɔ, nhyehyɛeɛ wɔ hɔ nom a Malady yɛde te ɔman yi mu. Sɛ wopɛ sɛ ɔyɛ adwuma bi a, ɛwɔ baabi a ɔwɔ sɛ ɔkɔ register w'adeɛ no korɔ. Male di saa wɔn mu a ɛkeka saa nsɛnsɛm wɔ ɛɛ comment section. Oh, anti Christa bɛ woyɛ saa deɛ sɛ wɛ mmoa yɛ. Omu. Cause yɛne wakasa sɛ yɛne wobɛkasa wo na ayɛ public relation officer wo na wodi animu ma mokɔyɛ saa operation no ba afei yɛfrɛ wo ase wadumufo deɛ ɛbɛha yɛ ne o ɛde nneɛma bi saa na anam ate afa so. Bɔkɔɔ, wada wɔ. Ɛɛ, ka sɛ. Ɛɛ.

Ɔse ne bra ne kunu ne bra na ɛkɔ to ɔmo wɔ hɔ nti yɛkɔ ɛfa mpoɔ no kɔ kyɛɛkee hɔ ɛkɔ hu yɛduru hɔ no wɔayiyi nneɛma no bebiaa ɛwɔ hɔ nom baa na video no wɔ me phone no so nti no ɔmo hwɛɛ video no so hu sɛ adɛn nti na ɔmo ayiyi nneɛma baa ɔno kotraa kaa sɛ bed ne adeɛ na ɔmo abɛhu wɔ hɔ no koraa yɛɛ enough sɛ ɔmo bɛ tu no nti ɔmo lock yɛ no ɔmo kyee maid no ne ɛne eh yɛfrɛ no sɛ maid no ne ne braa ne yere no ɛwɔ hɔ ɛlock ɛlock yɛ ɔmo yɛde ɔmo kɔɛ nti ɛhɔ na yɛtee sɛ maame no a yɛhwɛ no koraa wɔ division hɔ. Nti yɛkɔduruu hɔ no na lady eh, ASP no bisabisa yɛn nsɛm no, maame no se me ankasa na me twee oxygen no de sii me so, ɛna maame no firi. Sɛ maame no deɛ mennim nipa a wɔyɛ ntorɔ, wɔno ara bɛtena ha sɛ ne kuu yɛ asthmatic, enti ne kuu deɛ nti obi baa na ɔde astabilize no no, wɔse wo na wo ara wotwee oxygen sii wo so. Ae, Ka sɛ. me ara na metwee oxygen no sii me so, ɛna maame no. ASP no kɔbɔɔ video no a na woriintɛview no na ɔkaa sɛ, Ohuu sɛ mehomee tee nti ɔde oxygen no sii me so no, ɛnna maame no bo fuiɛ na ɔse wɔmfa no nto mu, wɔnkɔ lɔɔke no nkyɛn. Ɛnora no, wɔsan nso lɔɔkee no. Wɔde no kɔɛ deɛ ama no bail o, ɛnna ɛnora no, wɔasan me alɔɔke no because ntorɔ ne nneɛma a ɛrekɔ so ano ɔdene. Yɛde no kɔɔ Katamanso no, wɔmaa wɔkɔmaa no bail wɔ hɔ. Ɛhɔ no koraa wɔba no wɔde nka de wɔn lawyers baeɛ. Ayo! Wɔn ba wɔn lawyers di wɔn akyi. Mm. Wɔn lawyers di wɔn akyi nti yɛmaa no bail wɔ hɔ. Nti yɛde no yɛn dra no yɛkɔɔ hɔ no na wɔsan kɔ lɔɔkee no wɔ hɔ. Enti wohwɛ sɛdeɛ wokɔɔ hɔ no ne seesei ara no a, wɔayiyi nneɛma bebree wɔ hɔ, ɔho? Mpakyɛw, aane, wɔayiyi nneɛma bebree wɔ hɔ. Ɔhu sɛ berɛ a yɛreyɛ show no na obi frɛe sɛ ɔretwa bi wɔ hɔ, mahu sɛ yɛreyi nneɛma, na kyerɛ sɛ ɔte ha no, ɔreyɛ calls, kyerɛ sɛ. Ɛɛ, aane, berɛ a koraa yɛkɔeɛ deɛ ɔse ɔnni phone, yɛbisaa no sɛ ɔma Dora number, ɔse ɔnni phone. Ɔse ɔnnim dɛn? Ɔgye ɔni phone no nti no afei na ɛm sɛ watwerɛ Dora ne number a ɔde sɛ Dora no so wɔ ne story ɔba abɛka nti no watwerɛ Dora ne number nti ɔsɛ invite Dora no mbra. Nti ɛna wobɛkɔ police station hɔ. Ma ɛ ɛndɛ sisi a na me ne wo kasa no deɛ me pake me nneɛma me si fie ansa. Wofiri he? Mifi fie. Adɛn? Ma me maame. Me maame asɛm reba ɛ. Me maame antumi amfrɛ me sɛ bra mesrɛ. Me maame di nkurɔfo akyi na wɔn ka deɛ wɔn pɛ. Anɔpa wei, mmerɛ a mefi medi nkurɔfo no kɔɛ, me baeɛ na adeɛ asa. Nti me baeɛ mabrɛ na mabɛda. Nsuo nni hɔ. Nti no, Mbrɛ ansa na mefi fie ma me ntaadeɛ a na mewɔ me nuanom ahyɛ ntaade no nyinaa wɔ fie na sɛ mbrɛ meba bɛkɔ na mekɔyi me nua ketewa ataade baako na mehyɛ. Anɔpa a wɔkaa asɛm no saa sɛ me maame gyigye mu atɛn Kristo wei mu a wɔde me haw nti yɛ sɛ wɔn ti see. Ɛɛ na wakɔtɔn wo ba kɔgye 270 million ɛde sika no obi a ɛhunu deɛ ɔde yɛ ɛde a precious sɛ ho bɛyɛ wɔn abufuo o ɛkyɛ sɛ wɔn yɛ wano na woyɛ koom. Sika no a wɔbisa me sɛ sika no mede ayɛ dɛn mede ayɛ dɛn ma asɛm no baeɛ no ma mennya obiara ma no di m'akyi sɛ ebia ebia ɔtie anaasɛ ɔboa but mennim ade nti na wɔyɛ so interested in sika no sɛ sika no wɛn sika no wɛn because ma asɛm baeɛ nhyɛ me nko ara na mekɔ na meba nti bɛyɛ sɛ sɛ sɛ ebi sɛ sɛ mewɔ sika bi mpo hɔ a mekwan bɛma ɔmo anaa

Wei ara so nyɛ nyame me die producer frɛ wo a na wofon adum ɛyɛ nokorɛ nti mesrɛ wo peke ma yɛ wae ɔsan frɛ wo ɔde namba foforɔ nyɛ me die yi 31 na ɛtwa toɔ wae daabi daabi daabi Wɔde thirty one na ɛfrɛ ɛɛ wɔn nso afun sɛ deɛ gyemire kutu ayɛ ɔfrɛ nɔmba bi ɛgya sɛ a abɛte ne deɛ ɔbɔ adwuma ɔno nso spirit bi di n'akyi ɔbɛha nipa adwene saa kɔpem sɛ ɛbɛpɔn sɛ ɛno nso deɛ ɛno no kaa no anwene ne se sɛ deɛ ɔwe ahoma wɔn yɛ afrɛ hello precious yɛ o deɛ ɛwie ɛbɛfrɛ o mepaakyɛw deɛ no ɔyɛ maid ne interview no difoɔ maid foɔ nyinaa gye awɔ no bio ɛso comment section foɔ bi sɛ ɛnyɛ hwee ɛsɛ maame no mpo yɛboa no na ɔyɛ adwuma ghana foɔ bi wogye mi no deɛ ɔsɛ sɛ maid gye awɔ deɛ manya manya ma kɔ ahoma no so menkɔ hello Yes. Yo abusuafoɔ manya me maame Christabel Eyiram No hoho, ɔno na ɔyɛ Hefra badwam kasamaafoɔ a wɔhyɛ asoɛeɛ a ɛrehwɛ yɛn apɔmuden ho nsɛm so. Operation a ɛnora ɛkɔɔ so yi, ɔbaa akokoɔdurufoɔ yi, ɔna ɔdi anim ɛna wɔkɔyɛɛ saa operation no a saa Kwak Maternity Home yi a ɛwɔ Kasoa yi ɛnora wɔde nkraduro akɔ akɔtoto mu. Ma, deɛ ɛdi kan, mo asoɛeɛ no, mo adwuma a moyɛ paa ɛne sɛn? Maame mepakyɛ yoo medase ɛna mepɛsɛ mefa mekyia wakwanya ɛɛ eh, watiefo nyinaa na mesa fa akwanya wei so ɛda wase ɛna ɛda ɛɛ eh, ahemfie tv nso ase because ɛnyɛ mo na mo mo ɛɛ eh, mo video na ɛkɔ viral a anka as eh, nea eh, eh, ɛkɔ so wɔ kaasoa hɔnom no anka yɛhu nti no yɛpɛ sɛ yɛfa akwanya wei so ɛ- ɛbɔ mo aba so paa because eh, eh, moayɛ adeɛ like yɛda ase na hefra no yɛyɛ a ministry an agency under the ministry of health na yɛn no nea yɛyɛyɛ ne sɛ

abue ayaresabea anaa enni facility bi a ɛhwɛ amanfo apɔmudensɛm so no, yɛn na ɛwɔ sɛ yɛbɛhwɛ na yɛhwɛ sɛ standard no a yɛde ama wo anaasɛ you've met the minimum standard ansa na woatumi a operate biribi saa na nti yɛn no na ɛyɛ yɛn no no na yɛhwɛ every facility ɔmo a ɔmo ɔmo yɛ ɛɛ maternity o hospital o clinic o

Deɛn na ɛwɔ sɛ yɛma wo tumi ansa na woatumi a operate facility bi saa? Nti sɛ wokɔ facility bi na sɛ facility no ɔnni HEFRA for yɛ license no a, HEFRA ɛdin no yɛ Health Facilities Regulatory Agency. Sɛ wowura yaresabea bia anaa ɛni facility bi wɔhwɛ amafo apɔmuden nsɛm so na wɔn nni yɛn license no a, na kyerɛ sɛ yɛn no Yɛmaa wɔn tumi yɛ sɛ wɔtumi operate facility bi saa. Nti when you enter such a facility no, wonyɛ guaranteed sɛ sɛbe nipa no a ɔte hɔnom sɛ ɔrehwɛ wo ayaresa no, ɔyɛ dɔkita ampa anaasɛ ɔyɛ nurse ampa. Because sɛ ɔyɛ yɛma no license a, yɛbɛhwɛ sɛ ampa nipa no a ɔyɛ adwuma wɔ hɔnom no, ɔyɛ dɔkita anaasɛ ɔyɛ nurse anaasɛ sɛ ɔyɛ lab technician. ɛna nimdeɛ a ɔwɔ sɛ obi kita to actually operate such facilities no okita anaa nso sɛ standards a ɛwɔ sɛ ɔmmiti no wɔmmiti the minimal standard ne nyinaa ansa na the society anaasɛ Ghana eh, foɔ ɛbɛ subject wɔn ho to that person sɛ ɔnhwɛ na yaresa nanso sɛ wokɔ na sɛ hefa license na ɛni hɔ nom a na kyerɛ sɛ nothing show sɛ baabi a wokɔ no ampa Ɔwɔ saa nimdeɛ no nti wobɛkɔ ara sɛ ɔmo de wo kwa ɛɛbɔ kyakya te sɛ the way a maa Sarah de Amanfoɔ kwa ɛɛbɔ kya ɛɛbɔ kyakya no ahaa saa na ɛbɛba no. Auntie Christabel, mepakyɛw yɛnhwɛ no sei, yɛnim sɛ first no yɛwɔ traditional midwives, yɛn nananom a na wɔn gye awoɔ wɔ fie. Yɛmfa Auntie Sarah asɛm yi yɛmfa no sɛ Okay bi a ɔɔprɛti te sɛ traditional midwife, ɔnni license, fine. Mokɔɔ hɔ no, facility hɔ no standard no, ɛyɛ sɛ onipa bɛsɔre sɛ ɔɔkɔgye ayarehwɛ wɔ hɔ mpo na wakɔ sɛ meebɛwo anaa? Mepakyɛ yoo. Maame mepakyɛ ɛndra yɛn yɛ duu hɔ nom no nea yɛde yɛn ani huu yɛ no infact me me huu yɛ no na makoma afei dɛ makoma yɛ me ya makoma yɛ me ya ma maa Sarah nankasa ɛna ɔmo a ɔmo kɔ hɔ koraa sɛ ɔmo kɔ akɔ like akɔ wo no because wo de kan wo kaa sɛ eh, yɛ wɔ ɔmo ɔmo yɛ traditional birth attendant saa nkorɔfoɔ no nso no they come under regulation. yɛwɔ traditional medicine councils a wɔn ma saa nkurɔfoɔ no eh, eh, license nti wɔn kora mpo no they also don't just operate like that. mo na kyɛ sɛ yɛwɔ body bi a wɔn kora no wɔn regulate wɔn mu. wɔn nso wɔn wɔ wei a wɔn regulate wɔn ba wɔn no wɔn yɛ traditional birth attendants na wɔn kora saa no. They are they are they are restricted like ọmụ wọ eh, they are, cannot go beyond certain things but yẹ kọọ mmaa sara hɔnom no ɔwɔ oxygen wɔ hɔnom woyɛ traditional birth attendant a wontumi mma oxygen ɔma drip wɔ hɔ you can't do that ɔma like they are say he she, she's not on, on traditional birth attendant no ɛna nka ɛhɔ po na wɔwɔ operate a ɛno no anka ɔkɔgye ɔmo license a ɔmo bɛkyerɛ no nea obetumi ayɛ ɛne nea wontumi nyɛ. Nti ɔno no ɔnfɔle under any of the two. Na mpo wokɔ hɔnom a, maame, sɛbe ɛyɛ ne fie ɛna ɛdan baako ɛna anaa ɛdan mmienu na ɔde yɛ saa, wodu hɔnom a light mpo, even the light connection no, ɛyɛ just one socket ɛna ɔde extension board akɔnɛte efie hɔnom nyinaa. Look at the risks involved. Sɛ it can easily trigger fire. But Hephrine, before a yɛbɛba wo nkyɛn no, yɛse you have to, ɛwɔ sɛ wokɔgye permit efi fire service foɔ hɔ. Nti we would have made sure sɛ you are op because ɛhɔnom has become a public place. But ne hɔnom no, nothing like that, absolutely nothing. Baabi a awofoɔ ɛba, ɔmo ɔmo wo wie a, baabi a ɔmo dware no, oh, yɛ yɛbɛsɛnde videos no, you you will be appalled, like ɛyɛ just a structure bi a like wa wabɔ ɛna ɛhɔ nyinaa yɛ fi wodu hɔ nom a wontumi nhu me the stench alone so you would wonder why somebody would subject people or citizens of Ghana to such an environment. Agyimifoɔ no a mo gu comment section hɔ no a mo ka sɛ ɛyɛ ɛyɛ ɛyɛ enti ɛyɛ sɛ yɛma no yɛ adwuma no mo tie Ghanaians binom ebinom adwen nketenkete nketenkete mo tie. Nti maa me ɛyɛ ɛyɛ nobody in fact nti ɛndra koraa no na me bisa ɔmo a ɔmo sɛ ɔmo kɔ hɔ nom sɛ me me me hyɛ daka me sɛ ɔmo sɛ ɔmo yɛ okay ana because for anybody who is in his or her right senses no I actually don't see how you would subject yourself to such an environment and say sɛ wokɔ gya yaresa because ɛhɔ nom no wokɔ koraa wo mo wɔbɛfa yareɛ firi hɔ de akɔ fie. Deɛ ɛkɔho wɔ hɔ ɛnhra no, wo mmɔ wode bɛfa yareɛ afiri hɔ de akɔ fie. Ɛna yɛn ne maa maa Sarah so ɛkasa no, ne kasa mu no, first na ɔse ɔyɛ ɔyɛ nurse, but ansa yɛne yɛne by the time ame yɛwie yɛn no yɛhu sɛ ɔnyɛ nurse wɔ kwan biara so, ɔnnim kwan kora yɛfa so de yɛ nurse mpo. Na kyerɛ sɛ Auntie Christabel ɔbɛtena ha sɛ wayɛ adwuma, wayɛ midwife wɔ eh, Shukura hospital, ɛne ne nyinaa ɔboa. Dabi dabi. facilities na wɔbobɔ wɔn din nyinaa sɛ wɔayɛ adwuma wɔ hɔnom no yɛ wɔn most of them ɔbɔ family health family health has been licensed by HEFRA ɛna HEFRA yɛbisa yɛbɛyɛ ma wɔ license no yɛbɛbisa wɔ the name of all wɔ staff nyinaa ne din ne edin bibia mu wɔ hɔ sɛ ɔyɛ nurse wɔayɛ nurse wɔ hɔ any of those facilities da ɛna yɛayɛ ne ne kasakra no yɛhu yɛbisa no nti leta yɛbisa no yɛhu sɛ ɔnim kwan kɔ a yɛfa so de yɛ nurse because Ghana ha nom sɛ wopɛ sɛ woyɛ nurse a the only institution a ebetumi ama ho kwan sɛ ampa woyɛ nurse wobetumi apratisi ɛwɔ Ghana ɛyɛ nursing and midwifery council saa nursing and midwifery council ne kura mpo no ma Sarah onim mpo sɛ biribi kura de nursing and midwifery council mpo. na ɔkɔsua adwuma no wɔ kwan koraa wɔde wɔyɛ sɛi yɛsɛ na ɔyɛ cleaner saa na yɛteyɛ ɛwɔ health facility bi o. ɛdeɛ yɛ possible because eh, eh, like ɔnyɛ nurse onim kwan kwan yɛfa so de yɛ nurse nti why would you subject yourself to such a person sɛ wokɔgye yaresa ɛwɔ de hɔ no wode wo nkwa nkwa na ɛyɛ baako pɛ o mepa mo akyɛw nkwa na ɛyɛ baako pɛ nti hefafoɔ yɛ na yɛma license no nti sɛ wokɔ facility bi na sɛ hefa license no mbɔ hɔ no ma Wo deɛ mpakyɛw wobɛtumi kɔ afrɛ yɛn aka kyerɛ yɛn sɛ ha facility wei yɛakɔ ɔmo nni license ana nea makɔto wɔ hɔnom no ɛnyɛ fɛ koraa me number wɔ hɔ wobɛtumi afrɛ me ananso sɛ mɛtumi de number ato dwa ɛno ɛyɛ yɛ call center number sɛ ɛnɛ eh, eh, person in ghana ɛnɛ citizen ɛkɔ facility bi na sɛ ɔhu biribi na sɛ ɛhɔnom no ɔno ahu sɛ mm, nea ɛkɔ so wɔ hanom nyɛ a Mpakyɛw mo mo bɔ mmɔden a na mo ma yɛ aso nte na yɛn nso deɛ yɛn nda ho koraa yɛ bɛ to anamon ɛhɔ ne hɔ aa na bɛbi a mbra no si no nso yɛde nipa no bɛ si hɔ because yɛ nkwa no deɛ Ghana foɔ nkwa ɛhia yɛn ɛno ɛno nti na me me te hɔ nom yɛ ma me salary sɛ boso me sena sɛ aban tua me ka a otua me ka sɛ mɛhɛ sɛ every facility operating in Ghana ɛyɛ operating within the minimum standard so is every colleague of mine a yɛwɔ hɛfra ha nom yɛ deɛ nti a wɔn de yɛ tax payers money mo tax payers money etua yɛn ka ɛne sɛ yɛ bɛ make sure sɛ you get the minimum standard of practice from every health facility sɛ wokɔ baabi na sɛ wohwɛ na sɛ they are not operating within standard anaasɛ woahwɛ na sɛ hepa license ne mbɔ hɔ nom a mpakyɛ bɔ mmɔden na ma yɛ aso nte na yɛn nso will go after them because yɛn mpene ɛma amanfoɔ nkwa yɛmfa amanfoɔ nkwa ɛmbɔ kyakya saa daabi ɛnyɛ koraa Ɛnyɛ. Seesei ara no deɛ maa Sarah facility no deɛ yɛato mu. Ɛnyɛ facility pɛɛ sɛ, ɛyɛ fie. Nti ne fie no nyinaa yɛato mu. Yɛato fie no nyinaa mu. Nti no yɛ so yɛde ama police fo nom a we take it up from there. Nti ne yɛakɔsi no no. Yo Auntie Christabel yɛnhwɛ ne sei. Ebi mu sɛ adɛn na mobɛtena hɔ ama biribi asi ansa na moatu anamɔn anaa sɛ obi a mema mo tip off a mo mu hunu biribi saa wahu. Mepacho ɛnyɛ sɛ ɛnyɛ saa wɔn sɛ wei no wokɔ baabi a ɔɔprɛti no a nothing even looks like ɔɔprɛti facility wɔ hɔ there is no signage ɔni din ɔni bibiara nti unless nti wei sɛ krampo no sɛ nka yɛnya obi mpo a ɔdi adanseɛ kaa sɛ ampa me eh, maame ngye me awo a wobɛhu sɛ anka ɔbɛka koraa sɛ nti ɔngye awoɔ wɔ hɔ because yɛdu hɔ nom koraa na ɔretwa ntorɔ ɔse daabi yɛngye awoɔ wɔ ha me mengye awoɔ afei na mepɛ sɛ mestarte nti ɔnte sɛ obi bɛkaa sɛ ampa ɔgye ma woɔ a ɔdi ntorɔ te sɛ maa sarah da menim maame panimu a ɔdi ntorɔ te sɛ maame ne da Ntorɔ. Ɔte national television so di ntorɔ sɛ wayɛ adwuma wɔ Sukula hospital. Meanwhile ɔboa. Yɛse saa na ɔkɔkeka wɔ Kasoa police station hɔ a sɛ ɔkɔ school wɔ akɔ school ɔmama ne bail no o. Ɔmama ne bail no o. nti eh, maame woabɔ mmɔden paa meda ahemfie tv ase meda mo nyinaa ase na mohu sɛ yɛn aso mu yi deɛ ɛna yɛyɛ ka no facility no deɛ yɛatom yɛn deɛ yɛmpede ma no nyɛ adwuma yɛatom ɛti sɛ ɛsi a na ɔba no ɔbɛgye license no deɛ ambɛma no abi anaa wɔnkɔ sukuu bi anyɛ biribiara no ansa ma ɔbɛgye license yɛma ɔ license a yɛbɛhwɛ baabi a woyɛ adwuma no yɛbɛhwɛ nti yɛba no sɛ baabi a ɔyɛ adwuma baabi a ɔno yɛ adwuma sɛ ɔde yɛ hospital nya adeɛ bɛma ne kwan sɛ ɔnyɛ adwuma wɔ hɔnom wei da na ɔno na ɔpɛ sɛ obie maternity no before obie maternity na ɛwɔ sɛ woyɛ midwife woyɛ midwife na wabie maternity nti ɛno deɛ i don't see how obetumi nya license efiri hɛfra unless ɔwɔ ne sika bi a ɔsɛ ɔde wakɔ si dan ɔsi dan ne wie ɔde biribi ato hɔ ɛna ɔno bɛ employee nurse anaa midwife ɔbɛyɛ adwuma wɔ hɔnom fine But no nankasa kasa deɛ ɔnyɛ practicing midwife nti yɛyɛ dɛn ma ne na license. But ma yɛhwɛ video no a maid no a na ɔwɔ fie hɔ no ɔno nso koraa wɛ ɔno nso ɔgye awoɔ no bi o. Maame, mɛnsuro, ɔmo nyinaa they they been picked up because ɛni ho kwan sɛ wode amanfoɔ kɔ a.

anka nea yɛyɛɛ no yɛntumi anyɛ, wɔmoa na wɔde yɛn kɔɔ round, yɛduu hɔ nom wɔn mu dwa no nyinaa ɛyɛ policefoɔ yi ara na ɛdii yɛn akyi ɛkye wɔn nyinaa nti no mefa akonya wei so so ada Ghana policefoɔ ase paa because ɛdura nea yɛyɛɛ no deɛ Ghana policefoɔ nka yɛn ho deɛ a anka yɛntumi nyɛ nti mewɔ confidence in the Ghana police service sɛ wɔmoa picking up issue no deɛ yɛn nyinaa we will see the end of this matter okay. mo nkyerɛ mofa mo wei no ɛnta yɛn nyinaa yɛn akyi Yoo ante Christa bɛ yɛda ase paa yɛhia nso adesua foforɔ nso a yɛbɛbɔ ɔpom yɛn nso yɛte yɛn deɛ biribi atɔ fam sɛ twerɛ yɛbɛma mo nso maso ate awurade nka ho paa ma yɛn meda ase nyame nhyira mo bebree mo ɛne adwuma a moyɛ yɛda ase yɛ maame Christabel Eyiram no hoho yɛ a ɔyɛ public relations officer ɛde ma nefra ɛyɛ under ministry of health ɛne ɛne no kɔtwetwe nkɔmɔ no Na ɔse yɛn nora no, Aunty Sarah, sɛdeɛ maame yi bɛtena ha, meka kyerɛ sɛ mama I put to, to you sɛ wodi ntorɔ, wodi ntorɔ. Maame yi nsɛm a ɔkeka nyinaa abɛpiem sɛ ntorɔ no, ɛdeɛ na ɛkyɛ sɛ akwadaa no nyɛ ɔno ɔtɔn no. Ɔno a, ɛti sɛ Precious ka sɛ ɔka sɛ ɔnya ne ba no hɔ nkɔ a ɔse ɛnyɛ nokora, ɛyɛ nokora turodoo. Ɛti Ghana police, yɛ papa mpianim deɛ ɛdi kan. Nyame nhyira wo. Ɔno na ɔdi asɛm no akyi firi Kumase de kɔ Nkran. Yɛsrɛ ma Nkran hɔ no, monkuta asɛm no mu na baabi a akwadaa no wɔ biara, yɛnkɔgye akwadaa no mmra. Maame no, yɛse wɔn ba neɛ lawyers na yɛse adeɛ no ɛyɛ syndicate, wɔn yɛ gang. Mpanimfoɔ din binom a ɛwowɔ mu nti, ayɛ sɛ obiara suro, wɔn mpɛ sɛ wɔbɛka ho asɛm. Eti Ghana no no me deɛ mayɛ me deɛ Wode wawie ɔn. Eti nkran ɔmo se mobɛgyaa na Na nea ɛnyɛ Monyaa no na ɔnyɛ mawie dɛn wɔnkum nipa. Anyɛ hwee koraa no sɛ nka obi bɛkɔ wakɔwo a obewu no Ɛne wakɔ yatom kuo mu Nokwasɛm yatom Nokwasɛm Eti ɔkra bi bɛ ho bɛgye bɛ Ɛbɛnya ɛho bɛtɔ no ɛbɛnya no nkwa Eti sɛ mo se mogyaa wɔn a monyaa Ɛyɛ wɔn ɔmo asɛm monyaa no Me Nokwasɛm deɛ mawie me deɛ Difoɔ brɛ mu. Ma no de yɛda wo ase ne adwuma pa a wo state adwuma yi wabom wakasam asɛm a ɛbɛtɔ dwa no. Sɛdeɛ wosi fa asɛm because woyɛ baatan no ana baatan bi so na ɛkɔ asoyɛ hɔ akɔ akɔnya wɔwuo ne ya ɔ yadeɛ according to yɛ maame ɔse saa bea ɔkora no hɔ kora bɔn sɛnte kora wɔ hɔ ɛde yadeɛ ba but ɛtɔ da ghanafoɔ binom yɛnhyɛ da mfa adwene to fam ɛnhyɛ da mmoa dwumadi a ɔsɛ yɛde boa ɛma ɛkɔ anim Yɛbɛsrɛ sɛ apolisifoɔ asɔ mu, ɛyɛ me deɛ sɛ ntɛntɛm no ara no Ghanafoɔ asɔ mu na apolisifoɔ nso aba mu a, yɛtu wɔn anamɔ. Ma lady, menyɛ sure sɛ wɔn bɛgya asɛm wei kwa because wɔn atu saa ɛdan no mu deɛ a, ɛnneɛ na adwuma a wɔn yɛ no yɛn nso yɛda apolisifoɔ ase. Apolisifoɔ, mo twerɛ mo krataa wie a, mo nfa nkɔ ma court. na kɔɔto nyɛ n'adwuma because ɛtɔ da a yɛfa mmara bi kyekyere yɛn ho de yɛ adeɛ a ɛni kwan sɛ yɛyɛ hwɛ maame ni nkrataa maame ni tumi wɔn kɔɔ nursing training wɔnyɛ midwife da ɛnso so wɔgye tom sɛ wɔyɛ midwife nsuo si nkurɔfoɔ so ɛno nti ɔso asete a mehunu pam Wohwɛ mu a, maame yi wate nkurɔfoɔ ase akyɛ. Ɛma nkurɔfoɔ ase ayɛ hoo hoo because of wonyɛ operation. Ɛna wote nkurɔfoɔ ase. Ase ayɛ. Ayɛ hoo hoo sɛ wɔn ti ase wɔn ntoma mpam ne yɛ malady ɛnkyɛ. Ɛnkyɛ o na gye sɛ ɛmu abie etu bi hyɛ abɛba wa paa ka problem bi anim ɛnso so na nneɛma nkɔ yie. Ɔho yɛbɛsrɛ. Mo a monyɛ mo adwene sɛ mobɛkɔ sukuu, adwuma no, ɛnyɛ wo deɛ a, ɛmfa wo nkɔ wuram. Wonkɔɔ sukuu mpɛ nimdeɛ, nkɔyɛ nurse, nkɔyɛ doctor, nkɔyɛ midwife a, nkɔfa wo sika nkɔsi dan sɛ wokɔma nkurɔfoɔ aba abɛdɛm. Ɛna akwadaa biara sɛ ɔbɛtɔn no no, Ɛho nsunsuaso wɔ hɔ. Problem bi a ɛbɛto ɛbɛba biara no, ɛho nsunsuaso wɔ hɔ. Enti yɛsrɛ Ghanafoɔ binom sɛ, ɛduru berɛ bi a, ɛyɛ a monsɔpɔto yɛ paa na moni yɛn akyi yie because ɔhaw a ɛkɔ soɔ ma wei mu no, sɛdeɛ na Maledi wobisa ɛyi maame yi, nneɛma bi wɔ hɔnom a wɔnhunu o. Nneɛma bi wɔ hɔnom a, yɛ a mɛka nkyerɛ wo a, wonhunu. Sɛ ɛnyɛ afidie kɛseɛ wei so na asɛm wei bɛpue yɛ a, na ka asɛm wei, ɛhefa paa na akɔko maame yi, baabi a ɔhyɛ. Ɔnkɔ afa so a wɔabildi gate no, wɔabildi no nnua, ɛtu ahwɛ nea wohunu sɛ hɔ ɛyɛ biribi a ɛkɔ soɔ. Bɔ siili, wɔde nnua siili, yɛsrɛ Ghanafoɔ, baabi aduro no yɛn nyinaa mfiri ho nyim, adeɛ no nyɛ a yɛnyi ntom sɛ nyɛ, ɛyɛ nso a yɛn nyinaa yɛnsɔpɔɔto, Melody Nyankopɔn nhyira wo. ɛne ahoɔden a ɔde ama wɔ asɛm wei bɛyɛ ɔde woyɛ wɔsi ɛdi akyire mpanyinfoɔ wafrɛ wɔn mu nyankopɔn nhyira wo ɛne yɛ papa mpiani nso so no nyame basa yɛ adɔn so wɔnhyira de paa wɔda woro ma yɛda ase maledi arampa maledi meda ase pii nyame nhyira wo papapapapa asɛm yi baa yɛ yi maledi W'ani abere ayɛ kɔɔ so ara ahunu deɛ na ɛrekɔ nyinaa. Na Male deɛ, ɛbɛma nnipa bi ate nneɛma bi ase sɛ, sɛ wonenam social media na sɛ sɛbe sɛbe w'adwene wɔ fam wɔ nneɛma bi sei ho a, kɔsua adeɛ. Kɔsua adeɛ. Male de, hwɛ, maame yi baa ha nnanno. Ɛna me kaa sɛ maame bi frɛ sɛ na ɔyɛ cleaner. Yoo. Ɛnɛ wɔn sɛ obi a ɔyɛ ne maid ɔyɛ cleaner wɔ fie hɔ, ɔno nso gye awoɔ no bie. Mm. Me bisa maame no sɛ ɛkwan bɛn na wɔn fa so, wɔn ama yɛ ate aseɛ plain ma no di, wɔn si cleaners no ne wɔn a wɔn nyɛ nyɛm no di nkɔmɔ more. ɛsene nurses no nti nnipa no ba a wɔnim ne haw ɔka kyerɛ no no nti da ne tirim ɛno bi na maame yi de saa akwanya no de akɔyɛ nurse no na ma lady yi ama nnipa bi ate aseɛ ɔmɛ yi a yɛn nyinaa bɛfiri mu no mepɛ sɛ mebisa sɛ ma lady obi di nsɛm hunu ne nsɛm fom wei ɛyɛ ɔde kum nipa saa na ɔsɛ yɛka no ɔde kum nipa Ama yɛakye na wɔasan nya adagye de lawyers aba ama da no a yɛama no bail. Ah sɛ Ghana kyerɛ sɛ biribi a available. Ɛyɛ man no deɛ ne ɔman no. Ah wokɔ obi koraa ɛbɛ bail deɛ ɛsɛ. Ne yɛ maa bail sɛ kɔ fie. Ah sɛ ne yɛ to asɛm no so. Ɛnti ɛsɛ maame no yɛ maa ne bail sɛ nka yɛ to asɛm no so. Wɔn maa ne bail ɛna ɔkɔɔ fie na yɛasan akɔ soa ne yi. Ɛnti Malady ɛno kyerɛ sɛ nsɛm hunu ɛne nsɛm fo na ɔte kaa soa ɔno ɔdie. Malady wokɔ si dan wɔ abere a wonyɛ nurse ɛgye awoɔ ɛwɔ mpaneɛ ɛyɛ operation. Ei! Na yɛte wɔ man yi mu na nnipa bi se ɛnyɛ hwee, ɛnyɛ hwee, saa nkwaseadwene wei ɛhyɛ wo tirim sɛ ɛnyɛ hwee, na maame yi di nkwaseasɛm ɛte car so a sɛ ɔyɛ nurse wɔ aberɛ a ɔnkɔɔ nursing school biara, ɔnni lines sɛ yɛde yɛ adwuma nanso ɔredi nurse ɛwɔ kurom ase yi. Ma no de abira so sɛ sɛbe, sɛbe, nkate fun bi a ɛwɔ ɔman yi mu wɔ saa yɛ apɔmuden a ɛwɔ sɛ yɛyiyi firi mu. Maame yi, Malady, wadi bɔne. Ɛwɔ sɛ yɛma nnipa te aseɛ. Enti polisifoɔ ne lawyers ne judges a moretie yɛn yi, saa maame wei sei no ɛwɔ sɛ mode no set example ma nnipa nyinaa ahunu. Malady ɛna ɛtɔ so biom. Ɛnyɛ clinic a wabia na maternity home no nko ara na yɛatum. Ɛwɔ sɛ akwadaa bi a watɔn no bi ɔkɔfa ne ba. Baabi ɔtɔn de kɔ yɛ biaa ma no de nyame bɛtua ne ka o maame yi nkurɔfoɔ mogya a wagye de akyekyɛ de agye sika nyame bɛtua ne ka o na nipa bia ne nsa hyɛ aseɛ panin bia wɔnim mu biaa ma lady sɛ nyame wɔ hɔ ne nananom wɔ hɔ a ɛwɔ so ɔtua ɔka. Ana malady yɛ bɛɛ dɛ nansi. Ɛna yɛakata so. Sɛbi malady deɛ ɛwɔ mu a ehu ne sɛ yɛn yɛ hospital akɛseɛ akɛseɛ koraa no so obi tumi kɔ wuwu Ae. ɛti ɔno no hɔ na wo nni afidie awurade Nyankopɔn na deɛ me ya ne sɛ maame yi kyerɛkyerɛ nsɛm mu ya wa wo awie wa fa yaw mu ka kɔ dware bie hyɛ wa siw so na nka ho nyo no hwɛ hwɛ hwɛ hwɛ hwɛ. Ɔse yɛse center ɛwɔ hɔ no wo tumi nyina no wei. na yɛ susua wei so. Watumi di ɛ ɛyi extension ayi. Ayi wɔ yɛ anamfɛnfɛ wɔ yi. Wo bɛ si ma ntɛm wɔ si nipa wɔ. Na nipa ti comment section sɛ ɛnya hwee. Ɛnya hwee. Ebi kura aban hospital bi kura maame ne hɔ ɛfɛ kyɛ hɔ. Maledi nipa wɔ twerɛ saa nkwa sɛ nyame bɛ tua kɔ yɛ kwa si ampani. Ɛbi wɔ so maledi yɛ nsusu nipa bi aso. Mm-hmm. Ɛduru baabi a deɛ wɔgyi mi ɛbɛ mi na ho so wɔgyi mi. Ɛdi bɛ di nkwasi asɛm yɛ ka wɔ si nya hwee aban deɛ woni ne wɔ se fɔm kɔɔ. Me nkɔ nkwagye ɔma woɔ. Asɛm bi ɔyɛ ka ɛdi ka mo mpɛ sɛ mɛ me aka ɛyɛ ne sɛ fo bɛn no no ma no di saa berɛ berɛ yi a yɛ wɔ mu yi obi bi a ɔnim sɛ obi abie facility bi a ma no di ɔnni license bi a no ɔmfɛ yɛ ne yɛ kɔ kɔhwɛ ne yɛ so yɛ fɛ mpanifoɔ no ɔmo mmra ɛberɛ so sɛ yɛ yi nkatefo no nyina afiri mu Wode te mantam sɛ wobɛboa na malady wowurawura mantam mu bi obi akɔ akɔyɛ nurse wɔ aba fie na ahomegyeɛ mu obɛhu na ɔde ne hɔɔ baabi na ɔde regye awoɔ ɛne nyina na ɛwɔ sɛ yɛhwɛ ne yɛtu aseɛ ɛwɔ sɛ yɛhwɛ ne yɛtu aseɛ ɔwɔ license ɛyɛ ɔde regye awoɔ ɛdeɛ nsɛm hunu na ɛkɔ so saa malady na obi te fie maame wei te hɔ ɛwɔ paneɛ sɛ mete wo aseɛ mente mempam Ɛtumi de nsuo a sɛbe yadeɛ asiw so ɛfɔɔso amoa woɔ nyinaa ma me. Ɛtumi de asiw so. Na yɛhwɛ ɛnyɛ hwee, ɛnyɛ hwee, ɛnyɛ hwee. Yɛte ɔman yi mu, nnipa bi redi nkwaseasɛm, yɛn ani tua, ne yɛretwa wura gu so. Maame adeɛ a wɔreyɛ yi, nnipa bebree nim, nso wɔn de nyɛ hwee. Yɛte mantam ho, wɔn yɛ kye na ɛnyɛ hwee. Sɛ akora yi amfa amma ha, anka maame ɔbɛdi awu bebree, kɔbɛtɔ nkurɔfoɔ mma so bebree. Na obi a watɔ bɛ bia firi maame no obiara no sate fa nsa gu ti fa nsa gu ti ma lady na wode akora ne bɛba na nso picture ba bɛda tv so ɛdeɛ nsɛ mu no no no ma lady na ano wo frɛ panin wɔ se yɛ wɔn nhyehyɛeɛ a yɛde gye ba ma lady nyɛ saa na ɔkan yɛ wɔn nhyehyɛeɛ ɛti sɛ wofa kwati kwan akɔ wie akora na wokɔtɔ akora no woyɛ korɔmfoɔ Deɛ wɔretɔn yɛ korɔmfoɔ, wo a wotɔ yɛ nso ma no adi, woyɛ korɔmfoɔ. Enti ɔman yi mmara no mma kwan sɛ yɛtɔ nnipa. Ɔman yi nhyehyɛeɛ mma ladies ɛwom sɛ yɛtɔ nnipa. Daabi. Enti obi a watɔ bɛ no biribiara, Aunty Sarah nsa so. Mese ɛntra maame abɛtra atwitwa no, Precious ba no, ɔna ɔdi anim ma yɛn. Ɔna tɔn yɛ ma no adi. Nipa bɛtena TV so. Ɛtwa ntorɔ. Atumi aka sɛ wayɛ adwuma wɔ hospital wɔ berɛ a ɔnkɔɔ sukuu. Na woyɛ cleaner na ayɛ adwuma wɔ hospital. Ɛna na ano na mekyerɛ maame bi frɛ me firi aburokyerɛ sɛ ɛnwa ho sɛ makyerɛkyerɛ cleaners ne ne wɔn a yɛsomasom wɔn messengers no. Malady, adeɛ w'adwuma no qualification na ekura no ɛno mɛyɛ mmɔ w'aba so wɔ ho. Abrampa yɛsrɛ adwumayɛfoɔ no nso ɛtɔ da bi wɔn nsi fam. Ɛno kwasɛm. Na wɔn nkyɛkekyɛke. Na mo kasa mo bɛtra office nko ahyɛ. Ɛbɛdɛ na wawuna adwuma no. Kóòtù di a ɛmoa. Ɛmoa baako sei. Eti abusua wei ne nsɛm a aba abɛtɔ dwa a ɛfa asɛm wei ho. a ɛno nti no ɛyɛ mpanyimfoɔ bebree no ara agye asɛm yi ato mu a wɔredi ho abooboo reyɛ mu nhwehwɛmu pa a yɛn nso yɛboa bi ano a yɛde reba abɛsom wɔn. Na saa case wei no akɔ akɔyɛ case bi a ɛyɛ dangerous pa ara yie nti Ghanafoɔ no ara bebree no rekyerɛ wɔn adwene de fa ho. Na panyin a ɔda ɛyɛ Ghana ɛyɛ dwumadie anaa dwumakuo wei ano no Ɛna ɔno nso de n'ano asɛm too dwa. Ɔno ankasa tuu n'anammɔn kɔɔ hɔnom bi a wɔkyerɛ mu sɛ aane, ɔno deɛ wagye asɛm wei atom anaa wasɔ mu no, ɔbɛkɔ so adi ho dwuma sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɛbɛkɔ akɔfa asomdwoeɛ de aba ɔman Ghana mu. Nti wowɔ hɔnom na wo nso wonim baabi a ɛte sɛ sei a, ɛyɛ a na woayi wɔn asotire. Nsɛm bebree no ara na ɛkɔɔ so wɔ video no mu. Hyɛ ma me fa wo comment wɔ comment section no ase. Aha yɛ GH Gossip TV.